Дорооболоруҥ, доҕоттоор! Мин аатым Туйаара. Быйыл бу күһүн балаҕан ыйын бүтүүтэ үс уолбунаан, кэргэмминээн соҕуруу Казахстаҥҥа айнаабыппыт туһунан кылгас сэһэн. Онон итии үүттээх чай куттан олорон көрүҥ. Биһиитин кытта Алматы, Тарас, Шымкент уонна Туркестан диэн куораттарга сылдьыахпыт. Ону тэҥэ Чайнойдарга киирэн аһыахпыт, хайалары, истиэби уонна айылҕа кэрэтин кэрэхсиэхпит. Дьэ, Казахстан суола-ииһэ олус үчүгэй, суоллара көнөтө, истиэбинэн олох масыннан көтөтө көтө сылдьаҥҥын айаннаан кэлэҕин. Биһи дьон Олус холкутук, ыксаабакка, тиэтэйбэккэ айанныыр идэлээхпит, тохтуу-тохтуу уонна киэһэ Тарааска дьэ кэлэммит буол дьаарбайа сылдьабыт. Тарааска тиийэммит биһи дьиэ куортамнаан олорбуппут, барытын сатыы илдьэн көрөөрүбүт. Бу билигин көрөргүт курдук музейга кэлбиппит. Бу куорат киинигэр барыта чуп-чугас, олус чөкөтүк, мунньуллан, тутулла уонна үлэлии турар. Дьэ биһиги историябына олус сэргиир, интэриэһиргиир дьон буоламмыт сарсыарда тураат даҕаны аа музейга ыстаммыппыт. Бу көрөргүт курдук музей тас өттө, онтон сиһигэр олох-түҥ былыргы историяларыттан билиҥҥи күннэригэр дылы тиийэ баран да кэпсэнэ Бу манна туспа кэпсиэхпин баҕарар, бу көрөҕүт да турбалар бараллар дии, туойтан оҥолобут бэйэлэрэ канализациялаахтар эбит, онус үйэ иннинэ өссө. Тараас куоракка кэлэмин аны сахалыы чороону булан ыллым. Бу чороону саха суруйааччылара оҕуһун икки сыллаахха бэлэхтээн хаалларбыттар эбит. Куйаас халлааны олус сөбүлээбэт да тулуйбат буоламмыт, балаҕан ыйын бүтүүтэ күһүн тиийбиппит, ол да буоллар күн чаҕылыйан турар, һылаас огунуман киһи тириппэт, куопталаах таҥнаһа дьыыппыт. Уонна ото буоларын курдук биһиги кырдьык эппитин курдук холкучаммыт, ханна да ыксаабаккабыт. куорат араас биллэр, өйдөбүнньүк сирдэрин, аа-дьуо дьоммут оҕолоро кытта барытын көрбүппүт, үөрэппиппит. Тараас олус былыргы куорат. Уруккута манна Солко Суола эбэтэр Жебек Жилы, Шелковый путь диэн барар буолан, араас тутуу буор кумах иһигэр анныгар киирэн көмүллэ сытарын билиҥҥи учуонайдар археологтар барытын хостоон, ыраастаан, билиҥҥи аныгы дьоҥҥо көрдөрөөрү историяларын үөрэтээри бу маннык аһаҕастык туруораллар, аны киирэҥҥинэн көрүөххүн сөп. Бу көрүҥ өрө оҕолор төһөрү үөрдүлэр бу маннык развалиналарга сыдьаннар диэбит курдук кырдьык киһи историяны илиитинэн тутан-хабан, атаҕынан үктээн көрөрө диэн кырдьык ол үрдүк үөрүү буоллаҕа дьэ соҕуруу казахстаҥҥа элбэх итэҕэллээх дьоннор сылдьаллар хас биирдии хартыыгар араас мечеттэр аныгы урукку эбэтэр мавзолейдар элбэхтэр Холобура буоллаҕына, бу биһи олох былыргы эмиэ э, мечеть булбуппут. Манна киирэҥҥин бу көрүөххэ сөп былыргы мечеть хайдах тутулла сылдьыбытын, туох баарын, бу эмиэ учуонайдар үөрэтэннэр били э, хаһан таһаарбыттар уонна көрдөрөллөр буоллаа дии. Манна биһи сандалы диэни булбуппут. Сандалы диэн туох эбитий диэн. А, бу былыргы казахтарга сандалы то олорон Сылаас олорон ас астыыр иһирдэр эбит. Бу кубу көстөн турар. Уонна мин наһаа сөхпүтүм диэн, былыргы казахтарга муосталара барта сылаас эбит. Билигин биһэтэбит чоп плыйы-палы диэн. Олох былыргыттан баар эбит кинилэргэ. Муосталарын барытын оһох курдук оттоннор ылыталлар эбит. Аны бу киирэн бара тураҕын, бара тураҕын дьоннор бөҕөтө бу соптугуһунан аа кэлэннэр үҥэн ааһар сирдэрэ элбэх. Аа сылдьан эрэргин көрөҕүн олохтоохтору. Аа наһаа үчүгэй. Мин тарааһын аҕай сөбүлээбитим. Били оҕолору кытта астына-астынабыт, бартан көрбүппүт уонна ата биллэн туран олох миниэстик аһаан бу казахтар бэйэлэрин астарын буламмыт амсайбыппытыттан наһаа үөрэбит дьэ бу манна баар эбит ирис амтана диэн ирис төһө да төһө минньигэһин бу манна кэлэн билбиппит дьо араас сирдэри бардын көрбүппүт онно көрөргүт курдук киэһэтин биһи халаҥ таҥнар этибит син биир курка халаҥ кофта кэтээччибит салгыы эн наабыппыт уон отутара саамай күндүтэ дьону тардар сирэ буолар айша биби уонна бабаджи хатун мавзолейдара Бу Айша Бибии олоҕун туһунан, кини мавзолейын туһунан бу араас музейдарга ханна да этии, ханнык баҕар кылаахтан да иһии бары билэллэр. Бу Айша Бибии диэн кэрэ-куо олоҕун туһунан уонна кини хайдах тоҕо өлбүтүн туһунан араас-араас кэпсээннэр бааллар, үһүйээннэр бааллар. Барыта сүүрбэччэ араас эбиттэр. Онон буоллаҕына билигин ким даҕаны этэр кыаҕа суох хайдах эбитин диэн, ол гынан кини өлбүтүгэр бу тапталлааҕа туппут бу мавзолейы. Ол кырдьык бу он иккис үйэ хаҕына тутуллубут мавзолей олус кэрэ Киһини сөхтөрөр, араас оһуордара, бичигэ, кэрэтиэн уонна баттытыгар Бабаджи Хатун диэн Айша Бибини көрөн улаатыннарбыт, онтон өлбүтүн кэннэ өссө бу мавзолейын харайан сылдьыбыт дьахтарга өссө эбии бу мавзолей тутан биэрбиттэр этэ. Арычча судургу боростуой оҕус, ол да буоллар ирбиир олус кэрэ Маны дьоннор үксэ үҥэ кэлэллэр эбит, көрдөһө кэлэллэр эбит, уонна дьахталлар хайаан даҕаны былааттаах эр дьоннор аа ыстааннаах сылдьыахтаахтар. Онтон биһи салгыы Шымкент диэккэйэн наабыппыт. Аа көстүүтэ олус састык. Баран иһэҥҥин араас сирдэри көрөҥҥүн аа кэрэхсиигин, аа суолга маннык атыы эргиэн бөҕөттөй, яблоко делее, киһи эрэ тала-тала хараҕаһынныыр сирдэрэ. Аһан истэххинэ өссө бу үүнэн тураллар яблокалар, бэйэлэрэ дьэ элбэҕин, дьэ кырдьык астаах-үөллээх сир эбит. Алматыны һылаас дойду дииллэр гынан баран эн өссө соҕуруу айаннаан истэҕиҥ аайы халлааныҥ өссө һылыйан, итийэн, күнүҥ улаатан иһэр курдук. Шымкент Казахстан үһүс саамай улахан куоратынан аатырар. Мана олус элбэх киһи олорор, ипитии, сып-сылаас, ас-үөл арааһа уонна буоланан Казахстаны бүтүннүү аһатан олорор дииллэр. Ол кырдьык. Казахстан былааҕа улахана, тэлэрийэ туруоҥҥун көрөҥҥүн наһаа астынаҕын. Кини ханнык баар куораттар ини кичик улахан баҕайы маннык былаахтарын ыйыыллар. Ханна да тиийдэххинэ наһаа астык ол. Бу биһиги дьаммыт өссө араас комплестарга дьайбыта. Бу чуолаан Шымкеҥҥа, онно эмиэ олохторун-дьаһахтарын, бу урукку былыргы куораты курдук оҥорбуттара этэ. Хайдах били киирэҥҥин олору иһитдэрин көрүөххүн баайдар, дьадаҥылар, үлэһиттэр. Онон хайда эрэ хараххар көстөн кэлэр урукку дьоннор маннык олорбуттар эбит диэн. Шыгкет биллэн туран соҕуруу дойдута олус харахха быраҕыллар киэһэ дьэрэкээн уоттар умайаллар дьон ыччат элбиир уулуссаҕа киһи дьаарбайара аралдьыйара эгэлгэтэ дьиэн аны субу көрүҥ эрэ полициялар киин куорат ортотугар бу арбаакка наһаа сүҥүрүк дьиэлээхтэр наһаа кэрэ мин туристическай дьиэ дии санаабытым ону тэҥэ Шымкеҥҥа дьоннор үксэ казахты оҥороллор нууччалыы тыллаахтар аайы хоҕустар эппитим курдук соҕуруу баранистан аайы дьоннор ыпыраастык казахты эрэ оҥороллор онон аайах маннык этиини тылы билэр буоллаххынан судургу буолар Шымкент-диэн куорат Шымкент диэн ааҕылар эбит. Уруккута Сэбиэскэй союз саҕана Чимкент дигин дии сылдьыбыттар эбит. Огунан дьиҥнээхтитэ Шымкент үһү. Ону биһи музей үлэлиир учуонайтан ыйыппыттар ону диэбитэ. Шымкент диэн урут күөх маннык от баар эбит сөп. Ол отунан буоллаанын дьиэлэрин истиэнэлэрин бута соттуттан хабыыллар эбит. Ол иһин ыраахтан буоланын күөх куорат курдук көстөр эбит. Онон Шымкент дьиҥнээхтиитэ, кыддьыктыыта күп-күөх курат. Бу илэ харахпытынан ону биһи биллибит Биһи музейдары ырааҕынан ааспаппыт, көрдүбүт эрэ хайаан даҕаны сылдьа сатыыбыт. Уонна тобу биһи сүрүн туохпут сыалбыт сорукпут диэн бу казах норуота итэҕэллэрин, историяларын үөрэтэргэ уонна тобу биһи сыл курдук олорон бараммыт Бу музейдарга сылдьаммыт, хайдаҕын уонна кимнээх тустарынан кэпсииллэрин өйдүүр буоллубут. Наһаа үчүгэйдик бу а, Казахстаҥҥа бэйэлэрин улуу биллиилээх дьоннорун туһунан ааттарынан уулуссаларын ааттыыллара дьиҥинэн ити биһиэхэ кэлии да дьоҥҥо улахан үөрэх буолар. Бу монтажтыы олорон көрбүтүм, а аһылык туһунан аҕыйах паар тупустугу бүтэһиппин, а бу кылгас-кылгас видеолар, онно аһылыгым да суох диэбиккэ дылы, а онтукан ол иһин бырастыы гынан, аныгыскы сырыыга уста сатыаҕым. Саха киһитэ Хотой Албаҕа иһин биир тартыллан бара турар, ол иһин биһи э бу соҕуруу дойдуга сылдьарбытын туһанаммыт паарка арааһын кэрэйдиппит Пейт был ботаническай саадка кэлбиппит уонна то оҕолору кытта биһи оту-маһы үөрэтэрбитин наһаа сөбүлүүбүт уонна дьэ мас арааһын барытын биллибит бу араас дойдуларга иһиллэргэ сыдьаммыт онон бэйэтигэр туспа үөрэх курдук буолан тахсар мин биир дааны сибэккиини ааспаппын көрбөккөбүн харыскаҕа түһэрбэккэбин роза дойдута шымкент онуоха эсэ бу бэйэбиттэн Үрдүк кибиктиини көрөммүн розаны дуоһуйуу бөҕөтө Аҕа дойдутун сэриитигэр Шымкент уонна бүтүн Казахстан дьонноро үрдээҕин кыһалҕалаахтык кыттыбыттара уонна хас биирдии куоракка тиийдэхинэн Өйдөбүл мемориал арааһа

Сөмкиэн биһиэхэ олус сылаас өйдөбүллэри хаалларбыта, онон салгыы биһиги Туркестааҥҥа турунаммыт олус түргэнник айаннаан кэлбиппит баара-суоҕа икки чаас кэриҥэ Көрүҥ эрэ, хайдах уратытын Кистан-Дьэҥ куорат Саҕалыам этэ, бу туркестаннар, казахстаннар типичнай диэххэ сөп дьиэлэрин-уоттарын көрдөрүөхпүн баҕарабын. Бу биһи олох караван-сарай диэн Туркестан куорат киинигэр, бу дьиэни олох туристическай сиргэ маннык квартира буламмыт куортамнаабыт аҕыйах күҥҥэ. Бу бастакы этээскэ олоробут, олох барыта курдары көстөн олорор. Ол эрэн наһаа табыгастаах сир этэ. Туох барыта чуп-чугас. Манна олох киириэхпититтэн бу Туркестааҥҥа таас тыммыппыт. Олох ураты. Барыта маннык намыһах дьиэлэр тураллара то бу куорат киинигэр буоллаҕа дии туристическай э, зонаҕа. То сүттүгэр маннык үрдүкү этээстээх дьиэлэр эмиэ бааллар этэ. Манна олохсойон киэһэтин остуоруйаҕа ханна эрэ Аладдин дойдутугар баар буолан хаалбыт курдук э сананан ылаҕын. Киэһэ маннык күлэйдии сылдьаҥҥын. Соҕуруу дойду диэбиккэ дылы Куоска дэлэйэ, бу оҕолорум нааччытык устубуттар этэ, куоска кыста сылдьаннар дьиэбит таһыгар. Ону бу хааллардым, көрдөрүһэрбин, кэпсээбин. Дьэ куоскалары кытта дьэ манна ньух-ньах буолан сыллаһан, куостуһан имэрийсэн да биэ аһаҕын. Дьэ эрэ Туркестаны көрүөххэйиҥ уонна билсиэххэйиҥ

Түркистааҥҥа саамай биллэрэ диэн уолатта киһи сүрэҕэ Ходжи Ахмед Ясави диэн поэт мавзолейа. Бу маны көрөөрүлэрдьэ аан дойдуттан ислам итэҕэллээхтэр бары кэлэллэр уонна хайаан даҕаны манна кэлэн үҥүөхтээхтэр. Ону тэҥэ казах омугар бу манна улуу дьоннорун эмиэ тэҥҥэ көмөннөр мавсанейга ытыыраллар эбит. Бу иһигэр буоллаҕына өссө улахан-улахан казан казан баар эбит угунаҕа иһиттэр бытыыр ремонт этэ онно киирэн көрбөтөхпүт ыраахтан эрэ тас өттүттэн бу маннык көстүүлээх уонна тобу истиэккэ турар буоллаха дии олох ханна эрэ устуйаа киирэн хаалар курдуккун. Уон ардытыгар бу былыргы олохтоохтор хайдах дьаһахтаахтарын эмиэ көрдөрөр гына археологическай бу дьиэлэр бааллар, комплекстар бааллар. Онон биһи бардын тэҥэ дьоммут оҕолор кытта үөрэппиппит, күн оройур ыгар турар, ипити, ол да буоллар биһи барытын көрөн үөрэтэн.

Бу куйааһы, кумах куйаары көрөн тураммыт, хата, сөрүүҥҥэ кэлбиппититтэн үөрэ-үөрэ, махтана-махтана сылдьыппыт сайынын олус итии дииллэрэ кырдьык эбит Түркистан оазис курдук, фонтан эгэлгэтэ бу туристическай зона араас ханнык фонтан киһини сөргүтэр, ынньатар. Кумах куйаарга күн киириитэ ураты көстүү, мичийэ чуоттарыгар наадыҥҥын Онтон киэһэ буолла даҕаны, аа, куорат тохтоо хаалбат, өссө тиллэн, өссө аа, олох күөдьүйэ түһэр. Онуоха киэһэ аайы тоҕус чаастан күн аайы, күн аайы кыраван-сыравайга Кыыс Дьэбиэк диэн бу ууга устта сылдьаннар аа, остуоруйа көрдөрөллөр, кэпсииллэр. Манна фонтан даҕаны баар, уот даҕаны устар маннык умайа түһэр музыката кэрэтиэн дьэ манна дьон бары мустаннар кэрэхсииллэр уонна да историяны кытта билсэри буоллахпыт дьэ киһи тыла-уох барытын өйдүүр искусство күүһэ оннук Түркистаҥҥа хас биирдии хартыыгар музей бар олох аныгылыы тутуулаах туспа бэйэлэрэ экспозициялаах дьарыктаах, интерактивнай да баар. Онон оҕолор кыддьаллара-көрөллөрө туспа аралдьыйыы буолар. От улахан да дьоннор көрөндөр астыммыппыт аҕай биһиги. Соҕуруу олорор дьоннор южаниннар Олус наҕыллар дииллэр дии. Кычык киһи бу соҕуруу дойдуга кэлэмэ ох налыйаалар, ыксаабат, бии Түркистаны олус сөбүлээмит өсө үс күн хоммуппут манна. Ол иһин буолла олох ыксаабакка барытын көрбүппүт, араас сирдэри кэрийбиппит. Уонна манна барыта искусственнай. Мохолору күөллэрэ, фонтаннара барыта искусственнай. Мин санаатахпынан то бу олох кыдьык кум ах куяра болла дии. туох эрэ маннык үүнэрэй, игин эрэйдээх соҕус көрүүтэ элбэх буоллаҕа дии. Ол иһин дьон-сэргэ үлэһиттэрэ наһаа элбэхтэр, көрөөччүлэрэ элбэхтэр уонна олох ис сүрэхтэриттэн бу кэрэни тутарга, уһатарга, үйэтитэргэ үлэлиир. Салгыы истиэт, бу маннык тимир суола барар уонна туох даҕаны көстүбэккэ айанныыгын. Уонна дьэ Көрбүппүт, арай тэбиэннэр сылдьаллар. Ону көрөөт даҕаны ойон тахсаммыт, чугаһаан көрүөхпүн баарбытым, бараххаттарым куот аахбыттара. Оттон билбэппин, баҕар, манна кырсыа-уохтаах аайна эбитим буоллар, биһиэхэ били ылгылар сылдьалларын курдук эбэтэр ынахтар сылдьалларын курдук чубаатык дьаарбай сылдьаллар этэ. Бу бааллар наа үчүгэйдэр наа үчүгэйдэр эн наан эбит өссө араас тыллары барытын көрбүппүт эр иэн үөннэри көрбүппүт Өссө туох көрбүппүтүн умна аа мин өссө кыталыктары көрбүтүм. Кыталыктар оромно кэлэрген түспүттэр аттымтыгар. Бу биһиги Арыстан баб диэн ытык сиргэ кэлбиппит. Бу маны сиһилии кэпсээн түрүн. Бу Арастаан бааб мавзолейыгар элбэх итэҕэллээхтэр, мусульманнар кэлэннэр үҥэр сирдэрэ эбит. Үксэ мин өйдөөппүнэн, оҕону-урууну уһатар туһунан көрдүүллэр эбит уонна оттон биллэн туран бу сабыылаах таҥастаах, таҥна сылдьыахтааххын, онтон дьахталлар төбөлөрүн бүрүнэллэр. Салгыы түүҥҥү туркестаан. Түүнүн киэһэтин куорат өссө киэркэйэ көстөр. Аны туран биһиги чэркэммити ыйбыт туолан турар этэ уонна ый сардаҥалара бу куораты хата эрэ аа аптаах гына көрдөрөллөр этэ. Киһи эрэ астына-астына сылдьар. Петеркистаны кытта махтана быраһаайдастыбыт үс умнуллубат күнү атаардыбыт. Салгыы өссө биир ытык сириг баран көрүөхпүт. Аһара суолга бу маннык чайнойго тохтообуппут. Бу буолаанан Түркистан ону Шымкент икки ардытыгар турар кыракый куораттан тэйиччи Биһиги салгыы айаннаан иһэбит уонна бүтэһик ытык сирбитигэр Ахмешит диэн пещераҕа кэлбиппит. Бу кыра өттө дьөлөҕөс турар дии, ол онно иһирдьэ олох биллэр-биллибэккэ маннык дириҥ баҕайы аппа баар эбит. Онно кирилиэс оҥоһуллубут, мас үүнэн турар, манна дьэ араас даҕайдаахтар уонна туристар сүрдээн сылдьар сирдэр эбит. Кырдьык олус күүстээх энергетикалаах сирдиэхпин баҕарабын. Мин бэйэм да өйдөөбөккө хаалбытым, хайдах буоллаҕынан үрдүк айыыларбар эмиэ махтанаммын, бу биһигини наһаа үчүгэйдик көрсүбүттэригэр, айыыларбыт да сахарастыы сылдьалларыгар махтаммытым. Күндү көрөөччүлэрим, махтанабын! Миигин кытта бу соҕуруу Казахстаны көрбүккүтүгэр, үөрэппиккитигэр уонна сиһилии мин бэйэм телеграм-каналбар хас биирдии иһитсибит сирбит туһунан сиһилии кэпсиибин. Көрсүөххэ диэри!